Yes, buya kabisa omwanche omotegereri eki nekemanyererio kiogokwarigania na gogotebia ng'a yaikire chingaki chiria chiokonyora omogano emambia ya rero ejumapili yetariki emerongo etato motinyi ogatano omwaka oyiga o 2021 karibu sana yes karibu karibu karibu igo ntagete gokoira eyemo ase eyemo ase omogano emambia bono egere tochigosesenigwa ase obwamo Eh, naboigo tosigetane. Yes. Aha. So, inki ngokwanere mambia bono? Okoganya. Okoganya. Yes. Oraise koganya ake igo, will it cost you anything? Oise koganya ase nini? Ekero maete omochando tobwate omonge noria ng'a intwe gotogotaka ebinto binto biaba bwango. twa twaga ase ebinto bi'ekerana bwango buna chingaki chiaito totagete. Omonto agotebi ng'a ngocha gokoira ande esafari ase gete, eh abanto bande okonyora bachakire go- go- gosuna eganchwa mapema mapema oteba ng'a aya mapema mbuya bono kwanyora ng'a eganchwa eria gwasunete, kwanyorire ng'a yabeire enene chingaki chiria kwarenge koirwa esafari, omonto noteba ng'a ah. Gose oyonde orosa, abanto mbare bakorosa on the process, omonto orosa ogania. Orosa. Namanya okomogwekana, nagotebi iga, ritang'ani mbuya mono ba- saba rimo obwateti amang'ana aya goetera ase enchera ya YouTube, channel ya Omoibrania James Gichana, na baria mobwati amang'ana aya goetera ase enchera ya online eh, Citizen Radio app, thank you so much. Team Diaspora, nimbaroche. Yes, good morning, good evening. So mambia tokomanya konyora iga, omogano nonye tokonyora mambia omo ekero omonto akorosia endagera, tokomana konyora ng'a omonto oyo otagete obu enchara eriete kabisa, atagete koruka obokima, akabeka amache riko, akamana gotumba omorero kabisa omonge, egere endagera eywo bwango, aragere enchara konya yamokori. Bono ekero atumba ebitugi kabisa egere endagera eywo bwango, obokima nkoruga arenge akabeka amache riko. Amache aria akaganya, Mara Yesu bori kagocha kobwata amache achake got- gokora ekwo rende kobu ko gotogota, chingaki nkoraire chire nkoraire chire chingaki iga. Oro nochie obomonge ng'aki amache nkoirera chingaki amanya gotogota. Omonto ere akamanya goteba ng'a amache aya ab- a- airire chingaki chinyinge, akabeka obosie amache ataratogota. Bono ama obokima boria, bokamana gwochoka. Imagine obokumu okoruga kabisa igaa, obe amache ataratogota, obokumu obwo bwaonchokire bwabeire ekenoko, naende momanyete gaki mokoruga obokumu are. Omorero nochia obe omonge buna okoba, obokumu oboria bokamana bwaonchoka bokaba ekenoko, agachia koria tachieti koigwa etesti yaye agateba ngento ki eke. Bono onye nenchara yarenge, tachieti koragera igotee. In fact agatiga naende bokabe naende akaareka buya, aruge obokumu bonde obong'ao. Bono ekero agoika inse akwebuna ng'aki onye ndiri naik nabete omong'ora, nkanyaake amache atogote, kanga naria obokima boiyete, inki bono nkwayerera nsarie, ndie obokima obobisi. Bono abangere baito nabo torigo tokwayera tore obokima obobisi. Bono omorero oria nochia orenge omonge ng'aki, obokima boria onye bwabeire ekero oko bwabeire ekero oko, nocha obeke amakara obeke ki obeke ama chinko chi'omokonge, Bokima boria imbe ogwansa bokoirira gwagokora koirira you know gose namanya nigo aria kware koiyeka eh onye akobire akobire nki okwayereria ebinto bire ng'ora ng'ora ne chinsaga enchera niba amang'e ng'ora gete tware koiyeka chinsaga, chinsaga okobeka amache kabisa amache aria atogota kwamana gochibeka korwa igoro ekero gwachibekire gwakumeka gwachitiga eh ogochioayereria naende tori gochi ogochitiga chiria chiayire kwamo na gochionchora, tori gochionchora chitara chitarayie boronge. Bono ase ogochionchora bakonyora chinsake echi chia chiabeire buna chiabeire, ee bono ee chigotwara gose ninki chie chibe obo ebo obokwerende aro noo ng'aki chitari nchiri gwansa. So emambia bono nki ngokwanera, okoganya, nonyare koganya, egetambe keria twasoma gia Esaburi twenty seven. Chinke chiaye eh, eh, 14 Psalms 27 14 Ebi biama goteba iga, remereria, oganye Omonene, kabe omoremu, tokwa omoyo. Igwa, ring'ana rinene, remereria, oganye Omonene, remereria, oganye Omonene, kabe omoremu, tokwa omoyo. Ee, remereria oganye Omonene. Naende yamanya koirorera, yatotebia ng'a bono abanto abange ase engencho omonto ore omotebi aremereria abagotwora doubts batebe ng'a tware naremereiri. Enga buna omonto oria oganyerete enchara eriete, atagete koragera obokima bokona igaa atagete amache aye ng'aki bono chinka echi ng'aki bono chiaba iga. Tiga mbeke obosie, ng'ayererie obokima obo boyigwango. gwanchoka bwabekiri. Abanto abange twakorire amagima aito abeire ebinyi, tari bobe nagotebia lakini nabo ere igo mh, gwakorire abana bao babeire ebinyi, gwakorire emeremo yao yabeire ebinyi, amasomo ao abeire ekinyi, as'engencho yaki igo okwaiyereri ebinto, abanto mbare bagotaka kwaiyereri ebinto bataka konyora chibesa bwango. Monto atasanyore nibo eprofit eche bwango bwango bwango. Eh, yani ayereretie ebinto atagete gokora ebinto ne chinchera chie shortcut. Mwarorire enchera abanto we are paying the price y'abanto kwayereria ebinto. Mwarora nyamira abwo ne enyomba ego collapse egwakera nse. Bosa igo tu enyomba egwakera nse okumia ng'aki baminto. Amatuko aya na nowadays ere toirete chi engineer chisukuru abanto bagosomera amang'ana ya engineering. Tobwate abanto bagochora edesign chia architecture kabisa omonto akoroisia edesign ogotebia gochia inse

Ekeni, omonto okoruga obokima ekeni okwayerera aa, e- okwayereria ebinto, otagete koria obokima kabisa iga enchara ekoriere. Bono enchara eye, naki ebi biroteba ng'aki ka- ganya kaba omonto omoremereria. Abanto bande mbaroro kabisa igaa, omonto arenge gocha koba omonto omokong'u, omonto omonene kabisa emeremo wapi. Lakini bono otagete kwayereri ebinto, chinchera chia shortcut chia mukato, otagete konacha bwango bwango egere ebinto bi- bitaroke. But on the process ma, kwa- bono eh, go- o- ekero okogenderera igo, kwarugire obokumekeni. Twarira obokumekeni, kwarugire obokumekeni ase efamiri yago, ase eng'encho gwatagete kwayereri ebinto enchera gete. Nyasaye gagotebi gima mbuya bono, eh, remereria oganye Omonene. Ee bono, nonye ebe oboruire bwao oikaransire engaki y'entambiri, omonto orengerereti ng'aki bono tiga ng'ende ase abaraguri ekora nonye ndoche ng'a eshort cut noere iga, ase oboraguri my friend, kwamana kogenda kwareta emechandinto emenge, otarenge gwancha oremereri, omonto oria oremerete thirty eight years, kare aria ase ritiburi riria Bethsaida aganyete, mpaka omomalaika ache kobi ko- ko- goturubania amache, eh. Aganyete mpaka rituko riaye manya e- ere nabo arenge abwo tu, aganyete tu agoteba ng'a rinde rionsi tiga mbere ganganye, bono ng'aki ngokora rende? Eh, omong'ina oria ore korwa amanyinga twelve years, aka amanyinga ago- a- a- ako- a- agotiboboka amanyinga, eh aka aka eh o- e- ok akage ebibete ng'a akagenda aga chibesa chiaye agachisiarera kera ase korende tanyara okogwenigwa. Ningokwane mambia bono, okoganya, tari okoganya bosa igo, okoganya ase Omonene, ganya Omonene, wait, e- eyio egento ngwatete ogekore bwango rakini nekiao kere, mate chire chia Nyasae chionsi pi ariete igo chire eh naamini, naende igo chire chiaito, aye chionsi pi chiria oranyare korengera, chiria oranyare komanya, rakini chionsi pi manya chire chiao. Aye bono okomanya kwegure ng'aki Nyasae bono ase chire echi chionsi pi okwanete, endete yonsi neyemo yakorekanire ase 'nde, bono rende ng'aki igo, ng'aki oerekie ching'aki oriete chire gocha ase 'nde. But ere agoteba ng'a kanyaa, kaba omoremereria aye Omonene, igwa, remereria oganye Omonene, kaba omoremu, tokwa omoyo. Ee, naende mbate ng'a ee, remereria oganye. Naki Nyasae ndabe omoremereria buna naende narwarire iga? Gochia inse egoteba ng'a ee, remereria oganye Omonene. Abana bane emechando yachire iga iga twasiririe abanto, twasiririe nini ritegemeo tobwate ase efamiri, ee, remereria, ganya Omonene. Abanto batoorire oboremo, tokorere ki ng'aki bono tokogenda. Omonto ori ochire ne chibesa chiane, angorigia enchera bono mosomie mokorie discipline kabisa omanyete mbaro abanto manyete babe abanto bachire ne chibesa chi'abanto. Buna inche abanto bachire ne chibesa chiane mpaka rinde nkarengere bono chibesa buna nchandegete abanto aba abakungu barigerie ebimura bigende iga bibeke emeribo nchera chigari, bibasoki batwate ebiboko. Kimwanyabanto motari bokorengera rigo. Omonto ochire nechibesa chiane bori, aya amwate chibesa chiane bwango rikongireneria kidara. Yea, ng'aki bono ngokora ago nko ng'aki nko nkorigia enchera bono onya ye short cut nabo okorigia lakini ring'ana rigokotebia ng'aki re aye, ss tokwa omoyo remereria oganye Omonene, ee remereria ganye Omonene. eh, remera riganya Omonene. Abanto bandamire bankorire ebichie na egaa kabisa, aha ntagoreire omochie bakorire ki, basaririe efamiri, bakorire ebinto ki, remera riya ganya mh. Bono ah, inche timanyeti bono ngento ki eke obwenerete koremereria mambia abwo, naye omanyete, ebinto mbire iga ogenderete goetera, Nyasae agotebia ng'a remereria, ganya chingaki chiago. Wait for your time. Chingaki chiria Nyasae abangete chiria nachio agokora egento kiaye boronge. Nobwate riboka pi nabo oko influence yes. Nobwate chibese oranyare gokora ebinto osarie. Nonye nogosaria osarie. Gose onyore egento keria otagete otumie ebese yao. Lakini bono ase eng'encho chibese echi egento eke igo orachikorete emechando ase abanto bande. Bono Nyasae agotebia riremere riganya, timanyeti nki Nyasae agokwanera mambia bono, but iga agoteba ng'a kiganya, eh bono, remereria aye, be patient, kaba omoremereria, eh. Monto onde agoteba igaa bono gochia rinde rionsi bono nachire korigia egento kere okorigia, egento nkere agoka ase nekorigia, inche timanyeti nkerigie ki, but Nyasae agote ng'a remereria ganya, tobase gokwa omoyo, ganya chingaki chia Nyasae. Bono igaa ngosoma tore omogano oyomo bw'omongwana oyomo okorokwa Daudi. Daudi chingaki chigoika ekero Nyasae akogechigwa amo nomongwana onde okorokwa Saulo, mogambi, nere orenge kogamba. Nyasae akagechigwa amo na Saulo, agateba, Saulo, ase yaikire bono iga, inche amo naye twakoranire. Bono, egekogera ase eng'encho kwabeire omoenenu, otari koigwa amang'ana nkogotebia, Bono tingo tingochi ko- to- tingochi kogwanchera ogenderere koba omogambi bw'egesaku ki'Abaisraeli. Nyasae akamana kogenda, momanyete omogano oyo, mwasomire Bibilia engaki entambe, akagenda agachora s- eh, Daudi abe omogambi. Daudi iga akoba omogambi kare omonto bw'emiaka emeke, emiaka emeke sana, aria agochorwa abe omogambi, mpaka abanto bakoboria, Saulo akoboria Nyasae ng'aki Nyasae, ng'aki bono gwakora iga. Eh, ekero Saulo, Samweli aroche abanto abamura abanene bamwabo Daudi, akamana goteba ng'a eh, kumbe Nyasae ndoche namanyete ase agochora omogambi korwa. Agochi goaka abamura abanene chi- ama- amaguta, amaguta aria akanga, mpaka akagenda ase akamura agake, Daudi akamura agake, agasini. Nyasae akomana koboria Da- Nyasae akomana gotebia Samweli okomotebi ng'a Samweli, inche tindi gochora. tindi gochora koreng'ana nekiimo ki'omobere ninche nomonto akororekana, inche igo nkorigereria enkoro. Omonto nabo akoba omonene lakini mm inche igo nkorigereria enkoro y'omonto. Bono rigereria igaa, Daudi agachorwa akaba omogambi. Kebirengereri na okomanya, Samueli iga arenge kogenda atiye abanto ng'a bono gekogera abanto mbachigete Samueli sana. Nabo are kogenda atiye abanto ng'a bono, ekero Daudi aakirwe amaguta atebe ng'a Daudi oakirwe amaguta, bono nere ore omogambi. Samuel and an, I mean Dau, uh, uh, Sauro and an, uh, your tools of uh, you know ekero omonto agosoa obisi nkoigwa are ebinto biaye biria agotumia ase obogambi buna mosubati uh, Martha Koome aegwa ebi- ebi- ebinto biobogambi ororire eh? chingaki chiria kebirengererio bia kimwanya banto chingaki chiria ekero abeire ng'aki eko- eka- o- o- o- o- oakirwe amaguta eh? Ganga riina ria goikaransa, tebe ng'a bono Daudi naye arosie echeshi yao, rosie eserekari yao egekora Nyasae ogwakire koba omo- omogambi. Lakini engaki ekamana koba entambe, Daudi ekero agocha koba omogambi bw'egesaku gia Israeli. Bono chimbunchire igaa chia Daudi tokorigereria, nakumia, inche ngokumia Daudi. Nabo arenge gotenena atebe ng'a bono nobokumu obo twateba obokumu obo riria, agateba ng'a obokumu obo nobwane, obokumu obo ninche nkoruga. Onye nairwe ekero geke, kera omonto a step down aikaranse nse, Saulo ikaransa nse, kera omonto ikaransa nse, ninche nabekirwe omogambi. Chingaki chiria chiria nabo are koimoka atebe ng'a bono am the king, inche omogambi naakirwe amaguta na Samuel. Morochi mwensi, eh, arangerie abanto kabisa akore ecampaign, lakini Daudi akaira engaki entambe. Bono ring'ana ndire iga rigokorekana. rikong'a ri ekero rikogwinyora amang'ana aa twasoma ase egetabu gia Psalm, Psalm, Psalm, Psalms, ng'a remereria oganye Omonene, remereria oganye Omonene, kaba omoremu, toka omoyo, wait for your time. Daudi nkobekwa, nkonyora are chinguru na echingaki, inyora ng'a naitete Goliath. Eh, naende konya ore orarwanie chisegi gati kabere iga, bono ki nobeire omonto omonene emiaka yarasuka-sukire korwa chingaki abe aagetwe amaguta. Aganyete amaache atogote, Daudi iga aganyete amaache atogote, tachigeti kobeka obosio mapema atebe ng'a bono tiga nduge igo, obokima bwaye bwache koba ekenoko, obogambi bwaye ekange bwache koonchoka bobe ekenoko. Buna abanto bande twakorera amagima aito, abeire ekenoko, ase eng'encho tokwayereria ebinto. Bono Daudi, Nkonyora chingaki Saulo ogechigwa otebigwa ng'a keke keke keke, abanto bachakire goterera Daudi, ee bono Daudi ne- eh, Saulo oitire abanto chimia, korende Daudi ere oitire abanto oitire chilifu ne chilifu ase eng'encho y'ogoita Goliati. Saulo akaigwa bobe, agachaka kogechigwa ng'a ki, naende akamana gocha koigwa ng'a Samweli nagachete Daudi amaguta, achia koba omogambi. Bono Saulo. Akagechigwa, agateba ng'a engaki igo ngoita omongwana oyo, tabasa gocha kong'ura ekerogo, onke omoremi pi. Akaimokia ejeshi yaye bagachaka korigia Daudi. A- abwo ebitunu na ebitongo aba eje- amakuru maimekire ase. Bono Daudi, nkonyora are ribaga ria bene, a very special opportunity, eh, ekero aikire. Ase Saulo araire chitoro akogona, akogona kabisa kabisa, naende abanya abanto baye bonsi barosirie bagonchokana bakorigia Daudi bamoite. Bono Daudi nkonyora ribaga oteba ng'aki, yaye tata Daudi, omongwana oyo bono nari twamoikerire, bono twamoikirie ensinyo, bono igo tomoigetie ensinyo kabisa, chingaki chiaito twabire tokomorigia, mama rigereria oria iga araire, oyo iga araire, abanyachichi baye bonsi baraire, eserekari yonsi iga eraire, bu tore ebigoti bi'omonto oyio.

Nkiri kabisa, ira inso mogambi. Tata, twa egento eke eserekano nabo tokoyebanga iga. Aye bono egento ogokora, kore egento ekia mokure, butore ebikoti. Hei! Daudi akainyora egetabu eke gia Psalms naende manya ne- ebitabu ebi nere obirigetie ebi, akainyora iga, Remereria, oganye Omonene, kaba omoremu, tokwa omoyo, ee remereria oganye engaki yao. Wait for your time. Bono ebi oteba iga abwo, tiga tosome omogano oyio bwango bwango egere torore ng'a what happened naende Daudi nki gekogera Daudi agocha ore okwo ng'a nere omogambi mpaka eso ogocha koba esukuru ria Yeso? Ase eng'encho y'ebinto binga buna ebi, tarenge omonto obwate etama yogotaka koragera mapema. Iga akanyita, agateba, Tiga nganye for my time, chingaki chiane nchirochi goika. Tosome omogano oye. Ekero Samueli airanete, eyi negetabu gia Samueli 24, entang'ani. Ekero Samueli airanete korwa ase okobwatia Abafirisiti, mm, agatebigwa ng'a Daudi nao are ase erooro ya Enigedi. Erio Saulo akaira abarwani chilifu isato abaachoretwe korwa ase Abaisraeli bonsi, akagenda korigia Daudi na abanto baye ase ebi- ebitare bie chimori chi'orosana. Rigereria, ochire korigia Daudi. Inki akorigereria Daudi? Daudi namourete kende, namoonderete inibo yaye, nakorete ki? Mm-mm. Daudi egento gioka agoiterwa esifa, yaani erieta ng'a omoiberania ochire enkuma, ee, omogaka gwachire enkuma, Ee, ekenyoro chi'amanio aria ochire ng'u mokorere gento gete. Ee, omopastor oyo orandirie enchiri iga abanto abange batoorekire ekanisa yatenenire. Yaani ogoitwa ase eng'encho yo egento gete gwakorire ekiya, yoka igo manya. Ee, yaani gwachenchirie esukuru yarenge embe bono yachakire gokori buya, gwachaka kominyokigwa. Ee. Otare komiokia omonto rende ase chikuru chichia chigokori bobe, chikuru nchire omanyete ebanto nominyoki kwa abanto mbagokwana. Egekogera rende rionsi tikende nkeiyo gwakorire, ore iga abwo toikaransete. Chisukuru bono ng'aki esukuru egotwara eD plus, nere ng'a ne- naki egrade egetang'ani kabisa, omwalimu ore esukuru oikaransete okumetie eD plus, ng'a nere omwana akorete ng'a bono igo, mogoyake egekuba igaa mokoragera estaff room. You all of you should be fired. Mogende ka. Ng'aki o- a- yani esukuru mobwate D plus, nyo ne C plain mobwati. Bono mokumeti moikaransete iga no more staff yonsi ingima. Mokumetie. Mo- Ng'a no tore iga bono. No tore iga aba aba ng'a- naende bono mokumeti kabisa. Mo- Ng'a rosie echae tonywe iga abwo kwerende. Mobwaneti koragera ng'aki bono ng'aki oko eh, yache by the way. So, Daudi egento agoitwa, iga agoitwa ng'a ng'aki chingoma chiaye chiachire. Ee, omonto oyo okonyire abanto baito ekenyorogo aa, okorire egento gete, naki agokominyoka naki okominyokerigwa. Agaika ase amakuruma erio ching'ondi agwo ase enchera na agwo ase rikuruma erimo agasoa ase okwe ogwekonya Daudi amo n'abanto baye na abaikaransete ime ye rikuru chie ye- y'ekenunchi kie rikuruma erio Abanto ba Daudi bakamotebia, Rituko eri ndiria Omonene agotebetie ng'a nabeke omobisa oo ase okoboko kwao, naye omokore buna oranche. Totegerera. Oh. Bono ga abanto aba bare amo na Daudi bamotebirie iga, bakomo- bakomoboka chivasi chi'Ebible, bakomokuoteria, bakomotebia ng'a, Aye, tata, eh, Nyasae nabeke ababisa bao ase okoboko kwao. Nyasae otebire, Bono, iga egetambo ekero, butora omonto oyo ebigoti, mobutore kabisa, butora ebigoti biaye, Pi, Ee, bamoire mpaka efe ase bakomotebia ng'a Omonene na iga agoteba ng'a nabeke omobisa oo ase okoboko kwao, nababe akogotetie, na aye omokore buna oranche. Bagateebia Daudi boigo. Erio Daudi agaonchoka, aga- aga- agachoba ng'ora ng'ora, akabutora omokoba bw'e- bw'egancho ya Saulo bobisi. Korende nyuma y'ayio enkoro ya Daudi egachaka komo- komogambia, ekiagera konya abutoire omokoba bw'eanga ya Saulo. Yaani ng'a Daudi iga agofeel guilty nonye na okobutora omokoba bw'eanga ya Saulo. Agofeel guilty ng'a nchiki bono nakora, ng'aki bono nakora iga. Ngiki ansung'ume mpaka nakora iga, eh. Korende nyuma y'ayio enkoro ya Daudi egachaka komogambia, agetebia abwo, agatebia abanto baye, Tiga Omonene antange timbaisa gokora obobe obwo ase omonene one, ekiagera ere nigo are omoaka amaguta bw'Omonene, ee, iga are omoaka amaguta bw'Omonene, tinkonyara goitera amanyinga y'omoaka amaguta bw'Omonene. Daudi nabwate ribaga, nabwate chinguru, nabwate experience y'okorwana esegi. nabarenge gocha goita omogambi oyo. Lakini agateba iga, Tinkorambora okoboko kwane ing'a akomoakwa amaguta o Nyasae. Yaani Daudi ere tarochi ng'a eri neribaga abwanete gokora omonto oyo abe omogambi agekorera rinde rionsi konya nere oakirwe amaguta. Tari goteka advantage. Eh, omonto agotebiwa ng'a my friend, that is an opportunity. Ogoikaransa kwanyora chibesa echi. Asore chibesa chigoetoa chinyinge chinyinge. Ii, omonto goteba ng'a, aa nyaye omonguru naroche, Nyasae naroche, ekekero kio aa omonguru naroche, naroche kabisa, chibesa chi'amariogo gwasiekire, omonguru naroche, aa okoba amatemu nabo are amatemu nabo are, bono omonguru noroche naye bono rende noroche. noroche mm. Abanto bande mbaro bakogoichenia oye babangete ng'a mbaibori, omoibori omonto ochi korora ng'a omoibori nabwate enibo, ebiasara agokora igaa, chibenki igaa, ebiasara biaye ebi, omonto ochaka kobangera omoibori ng'aki agokwa mapema. Togwe abaibori aba ng'aki bono bakorwa oboremo obo kanga twaoniri. nabwate obore morwai, nabwate obore mo kajiado, nabwate obore mo kisii town, nabwate obore mo ai, moibori oyo bono togochi komotebia ng'aki nato natoonigire ba ebemura ebimura mbireo bono bitagete gotenenka bwango, ebi ebimura bie ebimura ebiongosi, bitagete gotenenka mapema biri bi amang'ana aya bwango bwango mapema mbuya, eh. Bono on the process baba baka baka babangire abanto abanto mbarenga bakure, mwarore abasae abake bagokwa, bagokwa ebinto ebisinini. Onye ne chideal gete babwate, omonto akagenda oyo onde akaenda akaria chibesa chiye nyarebe, omonto onde akaenda akamorigeria abanto bakamoaka amasasi, otarenge korigia kei, egere obirie engaki entambe. Daudi ogotebiwa ng'a this is the opportunity kore omonto oyo, tatamoa aa bwa into ritimo. Akebereria abanto baye ase okobatebia amang'ana ayio, na tabaa ribaga bamomokere Saulo. Daudi akebereria abanto, yaani akapasuedia abanto baye, akabeberera akabatebia ng'a notiga mobase gokora egento kende buna eke. Erio Saulo akaimoka korwa ase rikuruma erio, akagenderera norogendo rwaye. Daudi nere akaimoka, agasoa korwa ase rikuruma riria, akabwatia Saulo, akarangeria neriogi, agateba, Aye omorwoti omonene one! Ekero Saulo aonchorete korigereria Daudi agatung'ama inse, akaumama, akaorokia amasikani. Ng'a okorokia amasikani? Daudi. Akorokia amasikani gochia ase ng'o? Saulo. Inki gekogera akorokie amasikani ekero omonto oyio nere akomorigia amoite? Daudi igare omonto bw'ekeeti, namanyete obogambi nobwaye, oirwe obogambi, lakini bado iga ekeeti. Namanyete ng'a Saulo ourirwe obogambi naende tagochia koba omogambi, but still iga ekeeti. Akaumama, akaorokia amasuka ere Daudi, akamoboria Saulo, Nase ki okong'igwera amang'ana, okoigwera amang'ana abanto bakogotebia ng'a inche, Daudi, ngokorigia inde, ngokokorere bobe? Inki okonya gotegerera amang'ana abanto bakona gogotebia amang'ana ebitina? Manyete abanto mbarabwate gotegerera amang'ana ebitina bioka. Oo, oria iga are iga, aye, oria iga are iga, oo, oria iga akorete iga, oria, oria iga akore. Bono gwatumia amang'ana y'abanto, gwachaka korwania omonto onde bosa igo, atabwati mang'ana, abanto bande mbareo basaririgwe emeremo ase eng'encho amang'ana abanto ebiti naika bikona gwancha onchokanana. Bande ba- bai abande ba- baitirwe, abanto baitirwe bosa ase amang'ana yokong'achwa. Bono Daudi okomoboria ng'a inki gwategerera amang'ana 'abanto bakona gogotebia amang'ana 'oborimo. Chipropaganda, rigereria, orore, rituko ria reero agwo ase rikuruma ime, Omonene nigo akobeka ase okoboko kwane, na abanto bande nigo bao bam- bambetereria ng'a ngoite. Igo nasugumu sana ngoite, korende inche nagotiga kore moyo. Nigo nateba ng'a tinkorambora okoboko kwane Gokore ay'Omonene one eh, kogo- kogokore aye Omonene one bobe, ekiagera aye nomwaka kw'amaguta bw'Omonene. Aye tata, rigereria, orore omokawe bw'eanga yao, ore ase okoboko kwane, nigo nayobutore korende nkagotiga kore moyo, erio nario oramanye ng'a obobe gose ogosaria tibiri ase 'nde inche, tindakora ebibe asore, nonya nogokorigia kogoita. Daudi nsome gochia moino. Omwana oyio kwayoigure. Daudi akomotebia ng'a inche nabwate ribaga kabisa riogogoita, naende rero maragoba nabo nare goikaransa State House, Ee bono nabo ekaranse state house egekora engine omwaka omoguta ekero nagokorire, lakini nachora tinkora amabe, nachora nganye ndie obokima boiyete, tindia ekeni, timbasa koria ekeni, timbasa koria ekenoko, tiga nganye chingaki chiane, ee bono. Akamotebia ebitina ebi abanto bakona kogotebiwa gwachana, manyete abanto mbaro bagotebiwa amang'ana 'abanto mono. Bono amang'ana aya agere timontiri gotugora nonya nokoganya. Chiripoti ogotebigwa onye chiogoitani chioka, tokoganya egekogera gwatebigwa amang'ana amabe igoro y'omong'ina oo, igoro y'omogaka oo, igoro y'abana bao, igoro ya momura omino oo, mokominyokania iga aa tata mokorwana ma akarema agasinini mokominyokania, ase eng'encho omonto oroche ng'a ng'aki omonto oyo ore mobo. Bono Daudi koboria ng'aki baminto, bono nini ekero namoitire, obogambi obwo ngambe emiaka yonsi? Ekero gwaitire momura omino ase engencho y'oborimo, oborimo obwo gokoegwa otindekwe nabarabwo. Nki gekogera ebinto ebi sinini? Omonto otagete kabisa yaani bono iga iga iga ebinto yaya tari mambia bono iga otagete oire oboremo borokwo ase eritari ekero kwa bwarokirwe ase eritari yao sogote. Chibando niri chiguni nire enga mogokesa korwa iga abwo ase oborimo obwo. Chiguni nire enga mogokesa. Chionsi pi ense engima, ee, abanto mbare gosimeka chiguni chibando isiko aria baragera nonye mbabwati mbare monka, bono oboremo inki bogogokonya? ee, e- etitle deed ekero kwayenyora ne rita riago ochinchete kabisa ominyogete inki o- ogote ogende nero, ng'ai bono ng'ai ng'ai tokwayerera gochia, ng'ai to ng'ai okwayerera gochia bono. akorire omoganeni oye. mm, akorire omogano. Bono rende, aye buna kwaigure omogano oyio onye ogosegetire, gose ochenchire obogima bwao enchera ende eyemo, enchera bwanyegoete ng'a nabo onkwaneire, onkwaneire, mbe omong'ora, eh bono, opportunities nchire omonto okonyora, lakini kaba omong'ora.